Här Clement, Dir huet d'Wuert. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, Här Premierminister, Madame Gesondheetsministesch, mir ginn elo also an déi zweet Phas vum Deconfinement. E puer individuell Fräiheete kréien d'Biergerinnen an d'Bierger also elo no bal zwee Méint erëm zeréck, mee bei wäitem nach net all. D'Versammlungsrecht bleift weiderhin ageschränkt, mee Besich ginn deelweis erëm erlaabt a verschidde Geschäfter ginn erëm op. Fir eis Pirate bleift d'Virsiicht awer d'Norm. D'laangfristeg Fräiheet ass awer dat iewescht Zil. Eis Matbiergerinnen a Matbierger, mir alleguerten hunn eis dat verdéngt, well mer solidaresch woren a well mer eis un d'Reegele gehalen hunn, well mer alleguerten op eis an eis Matbierger opgepasst hunn, kënne mer elo nees e Schratt a Richtung Normalitéit goen. Fir eis Piraten, déi dësen Etat de crise schwéieren Häerzens matgestëmmt hunn, ass dat e Grond zur Freed. Schliisslech si mer eng Partei, déi fir d'Grondwäerter vun der Fräiheet an der Selbstbestëmmung vum Mënsch antrëtt. Am Ufank vum Etat de crise ass vill vu Proportionalitéit geschwat ginn. Haut wësse mer, et war net fir näischt. Mir sinn haut e Schrëtt méi no un der Fräiheet. Här President, Dir Dammen an Dir Hären, de Moien hunn ech mer d'Pressekonferenz vun der Covid 19 Task Force op der Zong zergoe gelooss, an ech muss Iech eppes soe léif Kolleeginnen a Kolleegen, ech wor erféiert. Här President, ech wor erféiert, well offensichtlech den optimisteschste Szenario agetrueden ass. Den optimisteschste Szenario, dat si bal 100 Leit, déi bis haut gestuerwe sinn. Loosst eis net doriwwer diskutéieren, ob ee mat oder wéinst Covid 19 gestuerwen ass, well all Doudegen ass een ze vill. De Szenario, deem dës zweet Phas vum Deconfinement zu Gronn läit, geet dovunner aus, datt bis Enn des Joers bal 500 Persoune stierwe kéinten. 500 Mënscheliewen, 500 eenzel Schicksaler, dat ass dramatesch. Här President, d'Wëssenschaftler vun der Covid 19 Taskforce gesinn also elo well eng zweet Well vun August bis Oktober viraus, an dat esouguer wa mer eis theoretesch alleguerte géifen un déi nei Reegelen halen. Natierlech gëtt et keng honnertprozenteg Sécherheet, et gëtt keen Null-Infektiounsrisiko, dat eenzegt wat et gëtt, dat ass ee Wëllen, E Wëllen, dee Virus hei ze bremsen. E gemeinsame Wëllen, de Risiko vum Virus doduerch, datt ee sech un d'Reegelen hält, ze miniméieren. Mir alleguerte mussen eis bewosst sinn, datt d'Reegelen, déi elo nees gelackert ginn, net dierfen op déi liicht Schëller geholl ginn. Et ginn nämlech och Modeller, déi vu bal 1.500 Doudegen ausginn. Dat wëll kee vun eis heibannen erliewen. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, déi lescht Wochen hu gewisen, Ekonomesch Interessien sinn och a Krisenzäite mat Mesures de précaution ze vereenen. Dat weist den Teletravail, dee vill Biergerinnen a Bierger an de leschte Woche fir d'éischte Kéier an hirem Liewen esou direkt praktizéiert hunn. D'Corona-Kris huet och gewisen, datt mir duerch den Teletravail fäerdeg bruecht hunn, d'Employéen ze schützen, ouni datt d'Aarbecht dobäi komplett op der Streck blouf. Den Teletravail, an dat gouf op dëser Plaz well méi oft gesot, huet sech trotz grousser Skepsis innerhalb vu kierzester Zäit quasi generaliséiert. Mir Pirate plädéieren zanter Jore fir den Ausbau vum Homeoffice, an elo d'autant plus. Well mir domat och nach effikass Liewe kënne schützen an d'Leit net onnéideg virun d'Dier schécken. Mir sollten eis mëttelfristeg iwwerleeën, wéi mir d'Effet bénéfique vum Teletravail och no der Kris weider notze kënnen. Manner Ëmweltbelaaschtung, manner Trafic, méi Zäit mat der Famill an hoffentlech geschwënn och rëm méi mat de Frënn. Wéi bei all Kris ass een dono ëmmer méi schlau. Mee dofir elo net de Feeler maachen, rëm an al Muster zeréckzeverfalen an erëm ze denken wéi virdrun. Den Teletravail ass ee vun deene Beispiller, wou d'Kris eis effektiv virubruecht huet. Mir sollten dësen Outil elo och weiderhin notze fir d'Leit ze schützen, ouni datt dobäi wäertvoll Aarbechtszäit, awer och Liewenszäit verluer geet. Och am Deconfinement bleift dës Aarbechtsweis d'Norm. Här President, Mir schwätze vu Gestes barrières, mir schwätze vu Masken, Masken, Masken an nach eemol Masken, déi d'Regierung verdeelt huet, verdeele wäert an déi een undoe soll. Jo, dat ass e grousse Geste. Mee, léif Kolleeginnen a Kolleegen, wat si 50 Maske fir déi kleng Entrepreneren, déi fir all Client eng nei brauchen? Virun der Kris krut een esou eng Këscht vu 50 Maske fir 8 Euro. Aktuell kascht esou eng Këscht an der Apdikt gäre mol iwwer 50 Euro. Et geet net duer, d'Geschäfter nees opzemaachen an op Gestes barrières ze setzen. Och hei musse mer d'Betriber elo geziilt ënnerstëtzen, fir datt si sech kënnen adequat op déi néideg Sécherheetsprecautionen preparéieren an hire Cliente kënnen e gudden a virun allem séchere Service ubidden, dat ouni finanziell Neibelaaschtung. Här President, ech kommen awer nach eng Ker op déi Pressekonferenz vun de Moien zréck, wou ee villes gewuer gouf, dovun och eng Rei Saachen, déi ech well an der Chamber gefrot hat. Hei am héijen Haus gouf ech dunn awer vertréischt op e spéideren Zäitpunkt. Nujee, d'Kommunikatioun muss kloer an transparent sinn, huet d'Madame Hansen virdru gesot. Mä si muss virun allem kohärent sinn, muss Substanz hunn an duerf net vu symboleschen Aktiounen liewen. Mir hätten eis erwaart, dës Studie kënnen z'analyséieren an ze kommentéieren. Déi aktuell Zuelen, dat sinn déi Zuelen, déi mer gëschter Owend geschéckt kruten, Här President, gëschter Owend, während mer nach iwwert de CETA diskutéiert hunn. D'Diskussioun iwwert den Deconfinement ass doduerjer elo an den Hannergrond geréckelt. Ech wor éierlech gesot erstaunt, datt et der Regierung hir Prioritéit war, de CETA während dem Etat de crise duerchzebaaschen, amplaz gëschter well iwwert den Deconfinement ze diskutéieren. Gären hätte mer awer och déi Modeller an der Santéskommissioun mat de Wëssenschaftler diskutéiert, amplaz elo net. Net emol 24 Stonnen no der Publikatioun um Portail se hei mussen ze diskutéieren. Transparenz, Fehlanzeige, dat sinn alles Floskelen, déi gären dobausse vun der Regierung affichéiert, mee et wor awer heefeg schwiereg fir un d'Informatiounen ze kommen. Mee da sot dat a schwätzt net vun Transparenz an Oppenheet. A jo, Här Bëttel, et sinn zéng Säiten. An hannert deenen zéng Säite sti mathematesch Modeller, déi mer nach ëmmer net hunn. Hannert deenen zéng Säite si Graphiken, wou ee gesäit, datt iergendwou zwëschent 500 a 1.500 Mënscheliewen um Spill stinn. A mir als Deputéierten haten en amont vun dëser Diskussioun net d'Chance, fir d'Wëssenschaftler ze interpelléieren, ze interrogéieren an ze froen, wourobber se déi eenzel Saache baséieren. Anscheinend, et steet am Ment um Ordre du jour vun enger gutt gefëlltener Santéskommissioun en Dënschden de Moien, ech weess net, wéi mer déi Punkten alleguerten, déi do um Ordre du jour stinn, an 90 Minutte solle zur Genügsamkeet vu jiddwerengem traitéieren. Dat ass eng gutt Ausso, Här Di Bartolomeo. Et wär awer gutt gewiescht, wa mer vläicht schonn éischter hätte kéinten driwwer schwätzen, anstatt eis ëmmer erëm, an déi ganz Säit vun der Oppositioun huet dat haut méi wéi eng Kéier widderholl, mussen der Regierung an der Majoritéit hei verschidden Daten a Fakten aus der Nues zéien. Et muss bal méi penibel si wéi e Coronatest. An ech kann Iech soen, esou e Coronatest ass richteg, richteg onagreabel. Wahrscheinlech misste mer nach eng méi laang Pipette huelen, fir Iech d'Donnéeën aus der Nues ze zéien. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, mir hate well bei der éischter Phas vum Deconfinement gefuerdert, kloer Richtlinne fir d'Geschäfter opzestellen, wat d'Unzuel vu Persoune pro Quadratmeter ugeet. De Premier sot, et wier net néideg, well déi meescht sech un d'Reegelen halen. Eng kloer Richtlinn géif awer och deenen Employéen hëllefen, déi net fir déi meescht schaffen, mee fir déi schwaarz Schof. Ech kommen erëm op d'Fro vun de klore Messagen zréck. Kloer si Messagen, déi d'Leit einfach novollzéie kënnen. Kloer Messagen, Messagë sinn net, Dir musst net méi doheem bleiwen, mee bleift awer éischter doheem. Kloer wier et, wéi vill Persoune pro Quadratmeter an engem Geschäft vun 10 Quadratmeter, 50 Quadratmeter oder 1.000 Quadratmeter erlaabt sinn. Ee wou ech gemengt hat, en hätt dat mat de klore Messagë verstanen, wor de Wirtschaftsminister, dee gesot huet, et gëtt keen am Ree stoe gelooss. Mee wat ass d'Realitéit? Vill Schall, vill Rauch. Mee d'Hëllef kënnt net un. D'Kollegen hunn et well gesot, d'Refuge fir d'Indépendants sinn e weidere Coup an de Bauch fir Leit, déi sech trauen. Traue fir op eegene Been ze stoen, traue fir Aarbechtsplazen ze schafen, sech trauen, fir d'Ekonomie um Rullen ze halen. Amplaz mat Plooschteren ze probéieren, Schosswonnen ze verpléischteren, sollt d'Regierung endlech d'Ambulanz fir eiser Ekonomie ruffen an net och nach op d'Ambulanz schéissen, wa se mat kloren, mee deplacéierte Messagë behaapt, all Indépendant wier e klenge Krösus. E klore Plang fir d'Relance wier hei vonnéiden. Ech schwätzen alt nees vu Klorheet, Klorheet, déi eis an der Kommunikatioun feelt. Vill gëtt annoncéiert, mee um Enn gëllt net, wat ee versprécht, mee dat, wat een ëmsetzt. Wa mer d'Ambulanz fir eis Wiertschaft ruffen, da musse mir u jiddereen denken an net nëmmen un déi Déck. Mir mussen un d'Anhale vun der physescher Distanz an an no der Kris méi no beienee réckelen. Dat heescht, datt déi, déi am prekäersten dru sinn, och als éischt musse gehollef kréien. Déi, déi duerch d'Kris virun nei Käschte gestallt goufen, mussen Ënnerstëtzung kréien. Mir mussen d'Digitaliséierung virundreiwen an awer och dofir suergen, datt wéinst der Digitaliséierung keen ofgehaange gëtt. Här President, Dir Dammen an Dir Hären, e Méinde maache mer e klenge Schratt an e weideren Deconfinement, mee et brauch eis alleguerten, fir och weider d'Verantwortung z'iwwerhuelen. Mir mussen d'Effekter vun der zweeter Well mitigéieren. Mir musse weider zesummenhalen, fir datt mir weiderhin dem optimisteschste Modell vun eise Wëssenschaftler no bleiwen an net an d'Horrorszenarie kommen, déi kee vun eis sech wierklech virstelle wëll. Ech sot et well gëschter, wéi mir iwwer d'Opmaache vun de Schoule geschwat hunn, Mir musse léiere mam Virus eens ze ginn, mir musse vigilant bleiwen a mir alleguerte sinn Deel vun dëser Lutte géint en onsichtbare Feind. De Kampf géint de Virus ass nach net eriwwer, mee mir si gutt ënnerwee. Loosst eis all zesummen dofir suergen, datt et esou weidergeet. Merci. Merci villmools, Här Clement. A lo huet d'Regierung d'Wuert, fir d'éischt de Premier a Staatsminister Xavier Bettel an da wäert d'Madamm Gesondheetsministesch, d'Madamm Paulette Lenert, de Relais iwwerhuelen. Här Staatsminister, Dir hutt d'Wuert. Här President, e grouse Merci.